is-sagrifiċċju ta' l-Ewkaristija. Il-quddiesa hija ġrajja li fiha Alla jikkonferma l-patt tiegħu li jagħmel magħna u jikkonferma wkoll Li aħna wliedu. Kemm-il darba kantajna jew għedna l-kliem ħaruf t'Alla matul il-quddiesa, u kemm-il darba rajna lis-saċerdot jgħolli l-ostja maqsuma u jgħid, Dan hu l-ħaruf t'Alla. Il-ħaruf huwa Kristu. Dan huwa fatt, u fatt li tant rajnieh li ftit li xejn nagħtuh l-importanza li tixraqlu. Ġesù huwa aktar. Ġesù huwa Mulej, huwa Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta u l-Ħaruf. Dan kollu nafuh Iżda qatt innutajna xi ħaġa? Innutaw li waħda minn dawn il-kelmiet hija differenti mill-oħrajn? L-ewwel sebgħa, Mulej, Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta, huma kollha titoli li bihom nindirizzaw lill-bniedem Alla. Titoli ta' dinjità, ta' għerf, setgħa, u stat soċjali. Iżda, il-kelma ħaruf hija differenti. Ejjew ninsew it-tifsiriet simboliċi li nġemgħu tul elfej sena u nippretendu li qed nisimgħu għall-ewwel darba din il-frażi, Ġesù huwa l-Ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf mhux xi annimal li jiġbed ammirazzjoni jew interess. La huwa msemmi għall-intelliġenza tiegħu, la huwa b'saħħtu u lanqas huwa attraenti. Hemm annimali oħra li huma aktar denji li xxebbahom ma' Kristu, per eżempju, l-iljun ta' Ġuda. L-iljun huwa majestuż, b'saħħtu, jaħkem fuq kulħadd, ħadd ma jagħmel l-arja miegħu. Iżda l-iljun ta' Ġuda jissemma darba fl-Apokalissi waqt li l-ħaruf jiddomina fir-rabta l-ġdida. Jekk irridu nesperjenzaw, ngħixu l-Quddiesa bħala l-ġenna fuq l-art, irridu nkunu nafu aktar. Irridu nkunu nafu x'inhu l-Ħaruf. Għaliex insejħu 'l Kristu il-Ħaruf? Allura, irridu mmorru ħafna, ħafna lura fl-istorja. F'Iżrael fl-antik il-ħaruf kien dejjem identifikat mas-sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju tal-annimal kien wieħed mill-eqdem mod ta' qima mogħtija 'l Alla. Ftakru f'Kajin u Abel. Fil-Ġenesi, offerti ta' ħruq fi żmien Noè, Abram, Ġakobb. Iżda l-attenzjoni tagħna taqa' l-aktar fuq is-sagrifiċċju ta' Melkisedek u dak ta' Abram. Melkisedek huwa l-ewwel saċerdot li jissemma fl-Iskrittura u ħafna huma dawk li jqisuh bħala figura ta' Ġesù Kristu. Huwa kien saċerdot u sultan. Dawn il-missjonijiet 'l quddiem ikunu applikati għal Kristu. Il-Ġenesi jgħidilna li Melkisedek kien sultan ta' Salem, art li 'l quddiem kellha tkun magħrufa bħala Ġerusalemm, il-belt tal-paċi, Salm 76. Ġesù għad ikun sultan ta' Ġerusalemm tas-sema u wkoll bħal Melkisedek ikun prinċep tal-paċi. L-aħħar dettall importanti ħafna dwar Melkisedek huwa l-fatt li s-sagrifiċċju tiegħu ma kienx ħruq tal-annimali, iżda huwa offra ħobż u nbid, kif kellu jagħmel Kristu fl-aħħar ikla, meta waqqaf l-Ewkaristija. Abram reġa' żar il-Salem ftit tas-snin wara, meta Alla talbu joffri l-ibnu Iżakk bħala sagrifiċċju. Dan kien fl-art ta' Morija. Interessanti li, skont it-tieni ktieb tal-Kronaki, l-għolja ta' Morija fejn kellu jissagrifika l-ibnu Abram huwa l-istess lok, post, fejn 'il quddiem kellu jinbena t-tempju ta' Ġerusalemm. L-Iżraeliti hawn jiftakru fil-wegħda li għamel Alla lil Abram li jagħmlu missier ta' ġens kbir, għax kien obdih.